Fil-programm tal-lum se nħarsu lejn xi pubblikazzjonijiet rari mill-Gżira Għawdxija. Se nisimgħu dwar diversi oqsma fosthom il-ġgantija, il-lapidi tal-kruċjati u oħrajn. Fost l-ewwel awturi li kitbu dwar Għawdex insibu lil Giovanni Pietro Francesco Agius de Soldanis. Dan l-Għawdxi ħallilna teżor ta' kitbiet dwar l-istorja ta' Għawdex. De Soldanis kien l-ewwel bibjotekarju ta' dik li llum hija l-Bibjoteka Nazzjonali ta' Malta. Xogħlijietu insibuhom hawn, f'din il-bibjoteka, fejn għadhom jinżammu b'għożża. Fost l-iżjed fdalijiet preistoriċi impressjonanti fil-gżejjer Maltin, insibu t-tempji tal-ġgantija, fix-Xagħra Għawdex. Dawn minn dejjem ġibdu l-attenzjoni u l-kurżità tal-istudjużi u ta' dawk kollha li kellhom għal qalbhom l-istorja. Fost l-ewwel xogħlijiet marbuta mal-ġgantija insibu d-disinn li għamel il-Patri Kapuċċin Pelaġju fis-seklu tmintax. Wieħed
Personaġġi Maltin tas-seklu tmintax illi ta kontribut biex inħolqot sens ta' patriottiżmu, sens ta' ta' nazzjonaliżmu, kien appuntu Patri Pelaġo. Patri Pelaġo kien patri Kapuċċin fl-Ordni Kapuċċin, ismu propja kien Bartolomeo Mifsud imma naturalment dak iż-żmien meta inti kont ħaddan ordni reliġjuż kont tibdel ismek. U allura minn Bartolomeo Mifsud ġi Padri Pelaġio. Padri Pelaġio kien minn Ħaż-Żebbuġ Malta, Padre Pelagio kien bniedem struwit, kien bniedem bażi kulturali qawwija, ehm, huwa awtur ta' numru ta' pubblikazzjonijiet fosthom fuq San Publiju, diversi oħrajn. Ħallinna wkoll għadd ta' manuskritti, jiġifieri apparti l-materjal pubblikat li għandna tiegħu, għandna wkoll manuskritti illi jkopru diversi diversi suġġetti kważi kollha b'xi mod relatati ma' ma' Malta b'sens patrijottiku. Fost il-materjal interessanti ċertament illi għandna minn Padre Pelagio hija deskrizzjoni tat-tempji tal-ġgantija x-xagħra Għawdex. Issa dan qed nitkellmu nofs is-seklu 18. Nisimgħu ftit dwar id-deskrizzjoni u l-illustrazzjonijiet ta' Patri Pelaġju. F'din il-kitba fuq il-ġgantija ta' Padre Pelaġjo insibu appuntu żewġ pjanti disinjati minnu, disinjati bl-idejn, illi jagħtu il-pożizzjoni ta' ċertu ta' ċertu strutturi fit-tempju, il-pożizzjoni ta' ċertu ġebel, importanti ċertu isin, ċertu miżuri, illi ħa Padre Pelaġju appuntu minn dak li sta jara kif kienet il-ġgantija Qabel l-iskavar, qabel qabel l-arkeoloġija vera u propja illi ġiet fistin ta' wara, ma ninsewx tempju kbir bħal ġgantija qatt ma kien motti totalment. Jiġifieri dejjem kien viżibbli, partijiet minnu dejjem kien viżibbli, u allura Padre Pelagio tana dak illi hu seta' jara, dak illi hu kultant ukoll seta' jistħajjel minn dak li seta' jara appuntu minn dawn il-fdalijiet tal-ġganti li kienu jgħidu isma' dawna Tant huma kbar, il-ġebel tant hu massiċċ li dan mhux xogħol tan-nies umani imma dan kien sar mill-ġganti. Fdalijiet oħra kurjużi li nsibu f'Għawdex huma għadd ta' lapidi ta' oqbra medjevali. Dawn kienu jinsabu fir-Rabat ħdejn il-kunvent tal-Agostinjani. Għawdex, waħda mill-fdalijiet medjevali li għandna mill-Gżira Għawdxija huma appuntu serje ta' lapidi ta' lapidi ta' oqbra li jidher li jmorru lura mhux ħażin għas-seklu ħdax, għas-seklu tnax probabbilment, illi dawna s'issa t-teorija Tgħid illi huma ta' Franċiżi, kavalieri Franċiżi illi kienu qed jirritornaw mill-kruċjati, minn waħda mill-kruċjati, appuntu mill-Afrika ta' fuq, waqfu Għawdex, numru minnhom apparentament mietu hemmhekk, jista' jkun bil-ġrieħi, jista' jkun bil-mard ġara x'ġara, u sarulhom dawn il-lapidi ehm, fuq l-oqbra tagħhom, fuq il-fdalijiet tagħhom, naturalment juru kif kien isir dak iż-żmien, l-arma jew għall-inqas parti mill-arma tal-familja tagħhom. Dawna kienu, ġifieri dan iċ-ċimiterju kien fejn illum hemm il-kunvent tal-Agostinjani fil-fatt kienu instabu, instabu hemmhekk. Ehm, xi żmien wara ġew imċaqal partit minnhom ittieħdu post ieħor illum illum il-maġġoranza tagħhom jinstabu ehm, fil-mużew. fil-Mużew t'Għawdex. Għeqdes Oldanis, li kien Għawdxi, bniedem struwit, bniedem li jħobb il-kultura, iktar u iktar fil-kuntest Għawdxi, tefa' l-attenzjoni tiegħu appuntu fuq dawn il-lapidi, għamel disinn tagħhom, U meta kellu l-ewwel ċans, meta mar Ruma fl-1750, fl-1750 Ruma kellek il-Ġublew u allura De Soldanis ħa l-okkażjoni, mar Ruma, ħa dan id-disinn li kellu, ħadu għand l-istampatur u stampa numru ta' eżemplari ta' karti b'dawn il-lapidi fuqhom. Jiġifieri qed nitkellmu dwar Karta waħda illi fiha hemm dawn it-28 lapida illi kienu jeżistu fi żmien De Soldanis. Naturalment fuq il-karta hemm daqsxejn ta' deskrizzjoni wkoll miktuba, dedikazzjoni lill-Isqof ta' Malta għal Fergħan dak iż-żmien, stampata Ruma 1750. Hija rari ħafna dina. Inċidentalment jiena dal-aħħar skoprejt illi Għalkemm kopji stampati ta' din l-inċiżjoni huma rarissimi, nafu illi f'dik li llum appuntu hija l-Bibljoteka Nazzjonali li kellha mużew tagħha, l-Bibljoteka Nazzjonali, kien hemm, jiġifieri De Soldanis kien irregala il-pjanċa oriġinali tar-ram illi fuqha kienu ġew stampati dawn il-kopji ta' din l-inċiżjoni. Għadiex teżisti jew le dil-pjanċa tar-ram ma nafux, imma li nafu żgur illi fis-seklu tmintax din kienet parti mill-kollezzjoni tal-antikitajiet illi kellek appuntu fil-mużew tal-bibljoteka. Kważi kulħadd sema' bl-Assedju l-Kbir tal-1565. Iżda erbatax-il sena qabel fl-1551 kien sar assedju ieħor, din id-darba f'Għawdex. Bħalma f'Malta nsemmu l-Assedju l-Kbir, u għalina l-Assedju l-Kbir huwa l-1565. Fil-każ t'Għawdex, ħa nsejħulu l-Assedju l-Kbir t'Għawdex ma kienx tal-1565 imma kien ġara xi snin qabel fl-1551. L-eżidu kien differenti, l-eżidu kien differenti l-ewwel nett il-għaliex ma damx ix-xhur bħal ma dam l-Assedju ta' Malta, L-Ordni ma kienx ipprepara l-Laudes prattikament xejn għal ħaġa bħal din. Il-Gran Mastru Juan de Homeres, li wara ġie kkritikat ħafna fuq dil-ħaġa, kellek attakk fuq Għawdex, jiġifieri għandek il-forza, il-forza tal-Misilmin li l-ewwel ippruvat tattakka Malta, Malta ftit li xejn għamlet suċċess u rħewlha. Għal Għawdex. Għawdex l-istorja kienet differenti, Għawdex kull ma kellek il-kastell ta' Għawdex li kien pratikament struttura medjevali antika illi bl-ebda mod ma kienet tiflaħ assedju l-artillerija moderna li kellek f'nofs is-seklu 16 u Għawdex ċeda prattikament fi ftit, fi ftit, fi ftit ġranet. Ħafna mill-Għawdxin, kif tgħidilna l-istorja, sabu refuġju wara l-ħitan tal-kastell, naturalment il-popolazzjoni ta' Għawdex dak iż-żmien kienet limitata. L-ordni, il-gvernatur tal-kastell ta' Għawdex ċeda u l-istorja tkompli illi Prattikament l-Għawdxin kollha li kienu fil-kastell spiċċaw maqbuda u ttieħdu mill-Misilmin bħala rsiera. Jiġifieri, anke l-eżidu ma kienx, żgur ma kienx feliċi bħalma kien, wieħed jista' jgħid, tal-Assedju l-Kbir ta' Malta. Nafu anke, jiġifieri minn dokumentazzjoni, minn studji ta' demografija, illi Għawdex kien depopolat, jiġifieri Għawdex ħa ċertu żmien mhux ħażin sabiex il-popolazzjoni terġa' tirpilja wara dak l-attakk illi kellek tal-1551. Ġew ippubblikati għadd ta' studji fuq dan l-avveniment traġiku, iżda jeżistu oħrajn li ftit li xejn huma magħrufa. Dan l-assedju ma ġibidx l-ammont ta' attenzjoni, l-ammont ta' riċerka, l-ammont ta' pubblikazzjonijiet, naturalment, bħalma ġibed l-assedju l-kbir ta' Malta tal-1565, imma, Hemm ukoll pubblikazzjonijiet dwar dan l-assedju, xi wħud minnhom illi ftit li xejn huma magħrufa, xi wħud minnhom illi prattikament qed niskopruhom. Eżempju naħseb jiena fost l-iktar eżempji interessanti ta' dan ta' dan il-ġeneru huwa appuntu mhux ktieb tal-istorja imma huwa ktieb rumanz minn awtur Tedesk, minn awtur Ġermaniż, illi dana fl-ewwel snin tas-seklu dsatax kiteb rumanz ta' mijiet ta' paġni dwar dan l-assedju ta' Għawdex. L-awtur ta' dan il-ktieb bil-Ġermaniż fuq l-assedju, dan ir-rumanz fuq l-assedju tal-1551, kien ċertu Philipp Joseph Refus. Tedesk. Kiteb xi xogħlijiet oħrajn, mhuwiex xi awtur partikolarment famuż dan, kellu servizz fil-militar, kellu servizz ukoll diplomatiku. Qed nitkellmu fuq żminijiet Napoleoniċi, anki żmien anki żmien wara. Nafu żgur li dan kien bniedem li vvjaġġa, dan għamel żmien Napli, bejn l-1804, 1805 kien Sqallija żgur. U mid-dehra żar ukoll il-gżejjer Maltin, inkluż Għawdex. U apparentament ġie mnebbaħ minn din l-istorja ta' dan l-assedju tal-1550 biex jikteb dan ir-rumanz twil, qed nitkellmu rumanz f'żewġ volumi, Ppubblikat Leipzig, 1834, iż-żewġ volumi flimkien qed titkellem madwar 800 faċċata, ġifieri huwa rumanz pjuttost pjuttost dettaljat. U bħal ħafna rumanzi oħrajn għandek il-karattri ħżiena, għandek l-eroj, illi illi dan l-eroj qed jipprova isalva is-sitwazzjoni qed jipprova isalva lill-poplu Għawdxi minn din il-kalamità, minn dan id-diżastru illi illi waqa' fih waqa' fih pajjiżu. Għandek il Don Galatino illi huwa l-Gvernatur ta' Għawdex illi ttraskura d-difiża ta' Għawdex illi illi l-interessi tiegħu qatt ma kienu fid-difiża ta' Għawdex jew jew fil-poplu fil-poplu Għawdxi. Imma mbagħad għandek Leroy, li huwa Don Camillo illi qed jagħmel minn kollox qed jirsisti kontra kull kull possibilità biex isalva s-sitwazzjoni disprata illi sabu ruħhom fiha l-Għawdxin.
Insibu ktieb ieħor li nkiteb mill-Għawdxi Dun Luigi Vella. Fil-kuntest tal-assedju ta' Għawdex, għandek persuna illi, ħa ngħidu hekk, tispikka. Dana ma kienx xi ġeneral kbir, dana ma kienx xi persuna ta' importanza, dana kien suldat sempliċi, ċertu Bernardo de Oppo. E, u dina l-istorja tgħid illi dana ipprova l-almu tiegħu biex jiddefendi lil Għawdex u meta l-Misilmin irnexxielhom jidħlu fiċ-Ċittadella, fil-Kastell ta' Għawdex, baqa' jiġġieled sal-aħħar, baqa' jagħmel dmiru sal-aħħar. Meta ra li xejn iżjed ma seta' jsir biex Għawdex isalva mill-Misilmin, mar fid-dar fejn kellu l-familja tiegħu, fejn kellu l-martu, fejn kellu l-uliedu, Qatel lil martu u lil uliedu u mbagħad kompla jissielet sal-aħħar hemm u miet ta' eroj fit-taqbida kontra l-Misilmin. Jiġifieri hawnhekk għandek dil-figura ta' dan l-eroj li ma riedx li lanqas jara l-familja tiegħu jinqabdu skjavi, jinqabdu rsiera tal-Misilmin u għalhekk qatilhom u kompla jwettaq dmiru sal-aħħar. Figura, figura erojka, jiġifieri hemm anke lapida antika fil-kastell tal-1579 illi tfakkar din il-ġrajja. U nkitbu għadd ta' rakkonti fil-fatt illi illi jgħidu din l-istorja ta' Bernardo Deopo. Wieħed minn daw ir-rakkonti interessanti u rari li ma tantx ma tantx tiltaqa' miegħu malajr huwa appuntu tas-saċerdot Luigi Vella illi jgħid l-istorja ta' dan Bernardo Dopo. Ġifieri għandek romanz mibni madwar dan il-karattru u l-istess dana qed nitkellmu lejn l-aħħar tas-seklu tas-seklu 19 fejn għandek anke l-element ta' patriottiżmu, ta' nazzjonaliżmu. Jiġifieri inti għandek dawn in-nies illi Iridu jagħmlu minn kollox għal u ad unur ta' pajjiżhom, lesti li jagħtu ħajjithom biex jiddefendu sal-aħħar lil pajjiżhom. Għandek diversi minn daw il-karattri, ġifieri għandek il-karattri tal-Assedju ta' Malta, Ċejlu Tonna, Toni Bajjada, Gaetano Mannarino, ġifieri dawn il-karattri Maltin, pseudo-Maltin, sejħilhom li trid, illi Kultant jinħolqu, kultant huma karattri storiċi li huma minsija jiġu irxuxtati biex il-Malti jingħata sens ta' identità, sens ta' isma. Mhux l-Ingliżi biss għandhom l-eroj, mhux il-Franċiżi biss għandhom l-eroj, imma anke aħna fl-umiltà tagħna, u hawnhekk qed nitkellmu f'kuntest terġa' iktar żgħir fis-sens, fil-kuntest Għawdxi, għandek dil-persuna illi għandek dawn il-kotba dedikati għaliha.
Il-Kastell ta' Għawdex Min jitla' jdur il-Gran Kastell tal-Belt Vittorja ta' Għawdex u jkun jaf xi ħaġa minn dak li għadda minn għalih fi żmien li kien belt qawwija li fiha kienu jiskansaw il-Għawdxin kollha fid-dħul tal-għedewwa fil-gżira, jagħraf tassew kif iż-żmien kollox ibiddel, jeqred u jtemm. Illum barra mill-Katedral u xi żewġ knejjes oħra żgħar, il-Qorti, il-Karċri, l-Arloġġ il-Ġdid u xi ftit djar qrib it-triq u l-pjazza tal-Knisja, ma tarax ħlief tiġrif u tħarbit. Kollox ħerba. Djar imġarrfin 'l hawn u 'l hinn bil-ħitan tagħhom mgħottijin b'ħurri u xewk, palazzi mbidlin f'ġonna u mnadar bla maħdumin, mini mwaqqgħin, triqat imħassrin u mardumin bil-ġebel ta' djar imġarrfa, gardjoli ta' lases, porvlisti, kwartieri ta' suldati, trunċieri, fortizzi u lambertzuni ta' swar biċċa maħtutin, biċċa mwaqqgħin biż-żmien u oħrajn meqrudin b'mod li ma ssibx biss is-sinjal fejn kienu. Nimxu fiż-żmien u nħarsu lejn avveniment pożittiv fl-istorja ta' Għawdex. Wara bosta taħbit u intoppi, Għawdex twaqqaf bħala djoċesi indipendenti mill-Papa Piju Disa' fl-1864. L-ewwel isqof kien mill-Qala, bl-isem ta' Michele Buttigieg. Meta wara ħafna taħbit Għawdex beda jqarreb sabiex isir djoċesi għalih allura djoċesi maqtugħa mid-Djoċesi ta' Malta, dan ukoll kien rifless f'numru ta' pubblikazzjonijiet dwar dan l-avverament ċertament ta' importanza ta' importanza kbira. U tista' tgħid il-maġġoranza l-kbira ta' dawn il-pubblikazzjonijiet iduru madwar il-figura appuntu tal-ewwel Isqof ta' Għawdex li kien Michele Buttigieg mill-Qala. Illum il-Qala anke monument, ilu ilu snin mhux ħażin il-monument li jinsab il-Qala li jfakkar lil Michele Buttigieg. Għandek pubblikazzjonijiet interessanti, rari, dwar dan l-Isqof Buttigieg. Ktejjeb minnhom, pereżempju, ppubblikat fl-1163, allura ftit qabel ma Għawdex sar uffiċjalment djoċesi, li jitkellem dwar il-merħba li ingħata Michele Buttigieg meta rritorna minn Ruma għal Għawdex. Hu l-istess, interessanti, għaliex inti tara l-entużjażmu, it-tip ta' it-tip ta' akkoljenza, il-ċelebrazzjonijiet li kienu jsiru f'avveniment naturalment daqshekk ta' importanza għal gżira Għawdxija naturalment qed nitkellmu f'nofs f'nofs is-seklu setax. Għandek ukoll bijografija dwar Michele Buttigieg, jiġifieri għandek fid-dettall ħajtu, l-karriera tiegħu, eċċetera Dawn huma t-tnejn li huma pubblikazzjonijiet appuntu kontemporanji għal meta Michele Buttigieg appuntu sar l-ewwel Isqof tad-Djoċesi ta' Għawdex. Insibu wkoll poeżija bil-Malti ddedikata lil dan l-Isqof. Waħda mill-pubblikazzjonijiet l-iktar rari, u allura l-arari, mhux magħrufa, illi ddur ma' dan l-avveniment appuntu t-twaqqif tad-djoċesi f'Għawdex u l-ħatra ta' Buttigieg bħala l-ewwel bħala l-ewwel isqof, hija appuntu karta umli, folja, poeżija ad unur Buttigieg. Dil-poeżija jisimha Tifħir lill-Isqof il-ġdid illi minn Ruma reġa' ġie Għawdex Ġunju 1863. Hija xi ħaġa rari, hija xi ħaġa kif qed ngħid il-fatt li hija bil-Malti hija ta' importanza konsiderevoli.
Minbarra dawn il-pubblikazzjonijiet insibu ktieb ta' ritratti minn Għawdex tas-snin tletin tas-seklu għoxrin. Dan huwa imprezzabbli għaliex jurina kif kien Għawdex madwar mitt sena ilu. Ktieb interessanti ħafna dwar Għawdex iġib it-titlu Guide to Gozo. L-awtur huwa JE Gatt. Huwa ktieb essenzjalment ta' fotografija, għandek kollezzjoni tassew impressjonanti ta' ritratti ta' Għawdex mis-snin tletin, ritratti tal-fotografu magħruf Għawdex ta' dak iż-żmien Michele Farrugia, magħruf bħala il-Badiku. Il-Badiku fil-kuntest tal-fotografija Għawdxija huwa ċertament wieħed mill-persuni l-iktar importanti. Ġifieri għandek dawn żewġ persuni, Gatt u Farrugia, illi wieħed mill-lat ta' kitba, l-ieħor mill-lat ta' fotografija, ħarġu ppubblikaw dan il-ktieb 1937 eżatt. ftit ftit snin qabel il-gwerra, illi qed jaqbad l-Għawdex naturalment il-ħajja f'Għawdex kif kienet appuntu f'dak iż-żmien. Fil-ktieb insibu ritratti b'suġġetti varji. Ir-ritratti f'dan il-ktieb ivarjaw ħafna, jiġifieri inti għandek veduti, inti għandek ritratti ehm, tal-kampanja Għawdxija, inti għandek ritratti Ehm, tal-kampanja, tal-irħula, etc. Imma dik ukoll ritratti ta' binjiet, għandek ritratti ta' avvenimenti illi seħħew f'Għawdex, għandek ritratti ta' karattri għawċin, ta' personalitajiet importanti għawċin, għandek ritratti ta' kull tip, xejn fit-toro, per eżempju, tara, tara per eżempju, eh, l-ewwel karozzi fost l-ewwel karozzi u xek, għaddejjin fit-toro ta' Għawdex. Ġifieri minn kulat Il-fotografija li intużat għal dal-ktieb kienet magħżula donnha bi skop li turi d-diversità ta' Għawdex, Għawdex mill-aspett naturali, Għawdex mill-aspett mibni, Għawdex anke mill-aspett ta' karattri, ta' kostumi. l-ilbies tan-nies, l-ilbies tal-kampanjoli, l-ilbies tan-nies tal-bliet, ehm, ix-xtajti tawċin. Ġifieri dawn kollha huma ehm, rappreżentati f'dan il-kollezzjoni sabiħa ehm, ta' dawn ir-ritratti ċertament jagħmlu uniku għal għawdex, ġifieri dan huwa rekord fotografiku uniku importanti ferm fejn tidħol Il-gżira, il-gżira Għawdxija.
Din il-ħarsa lejn xi pubblikazzjonijiet rari mill-gżira Għawdxija tkompli tarrikkixxi l-għarfien storiku u kulturali tagħna. U b'hekk wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor. Narawkom darb'oħra.